Ардамаан бухатыыр айаҕын атан соһуйан согдьоҕус гынна, саатан саадьаҕыс гынна Дьэ аташкаан, Баташтаан Боотур барастыы гын, сыыһа быһыы буолбут, хотун ойуоккун кылаанын ыкылаппакка алҕаан туттарабын, урааҥхайы ууһат, кэнчээрини кэҥэт, ыарахан күҥҥэр ыраахтан да ыҥыраар, этэн баран эҕирийэ хонньото баар буолуом, уруй! диэтэ биһилэҕи ылан өрө бырахта ол сэргэтиитигэр ньургустаан куо илэ бэйэтинэн кылбаары түстэ икки бухатыыр иллээхтик илии тутуһан куусуһан аҕыстылар алдьамаан обургу аллаах хайыһарын ат курдук миинин тус илин дьурулуу турда батыстаан баатар миидин миҥэтин майбара маҥас атын ыҥыран ылан аймах хаан дьонугар айанын салҕаан күлүмэхтик көрүттэ омуннаахтык көрүттэ айаннаах ат дуоннаах гыныа дуо тиэримэ дьиэҕэ ньургустаан куолулун тиийэн кэллилэр түөрүү үрдээтэ уруйулаата эмискэ бааччы этиҥ эттэй итии салгын ил гына охсулунна туус-маан дьүһүннээх туллук чыычаах дьурлуу көтөн кэлэн кииһилии саҥаран барда чип чири чири чип чири чип чири чип

Абыраал буолум ким хайа кэлэн кэпсэтиин диэтэргин туукулан удаҕана чуодьаҥ салгыы диэһэммин диэт кэлбит сирин диэки туйаары көтөн туналыйа турда Батастаан Баатыр куйаан кэтэн саатын саадаҕын иилинэн аналлаах атын миинэн айаннаан туран Саманнык диэн саҥалаах буолла. Сордоҥҥоноох сырыыны сылдьардым. Мөлтөс былыга оҕус куйкуруспут туһунан алта балыыратаҕынан сэттэ тимир туоһунан барытынан биир тэҥҥэ үнүү курдук охсор, атах курдук тэбэр, үнүү курдук үөлэр, айах курдук хабар дииллэрэ. Хайан суолбун сырһаарым, хайдах тоҥ буоларын биллибэт, оҕуһу тэйэтэ төрүллүбэтин, оттубут оккут умаллыбатын, уруй! диэтэ уонна атын тус илин салайан быһа кымгылаан быыппаһыннаран кэбистэ. Улаханнык куһаабата уот кутулуу далайга ойутан кэллэ. Олобургу уотунан кытарыныы төлөннөн сандаарыҥныы аҕылыы-аҥылыйа ынчыктыы бөтүөхтүү тоһуйда. Биһиги киһибит туох да бокуойа суох тимир өлбө буолан уот кутулуу далайга он ньулус гынан хаалла. Турар харыйалар курдук толбонноох таастары быыһынан тулар бичийдэ, кыырпык курдук хойуу кыһыл балыкүөнүн тэлитэ сүүрдэ, үөһээнэн курбайда, аллараанан сургуйда. Ол уста сылдьан улуу дьаалыга уун-утары кэтиллэ биэрдэ. Тимир дьос балык куйбуур хары кутуругунан кулуу охсон барда, сэттэ дьэргэлгэн тылынан чирдьиҥэччи тигиэлээтэ, адаар баҕа атаҕынан адьырыччы харбыалаата. Батыстаан баатыр илдьирийэ буһан көҕөрөйөр хаан кычча тыына хаалан өрө күөрэйэн тахсан өндүл хайырдыыр куоҕас гына тура түстэ. Иэйэкситтээх солгуннаах илин халлаан диэки көрөн туран иһиттэн эмэһийэн этэ тыына турда: «Айыы-аймаҕын биир аарыма баҕатыыра маҕан хабдьылаан обургу туйбут буоллаххын уһугун, букулаан туйгунун ардьамаан бухатыыры, от кудуудалай тимир дьос балыга ойуустан кэбистэ. Далайга кэтэ киирэн ону көрсөн уҥуоҕум хардыһынна, судургуур тоймун арыы чордорон таҕыстым. Кэлэн күнүс-көмө буолуоххун, төһөлөөх-хоччолоох буолуой, айхал!» диэт туойбут туйгуннаргаана ааһа илигинэ аайым мохсоҕо куһуурун көтөн кэллэ, очоос үрдүгэр олоро биэрдэ. Уҥкүрүс гынаат маҥан хабыччылаан илибээй гынан буолла. Биирдэспит улуу дьаалага утары киирэн ох Саас алдьарҕа иккиспит ол кэмҥэ улуу дьаалы тоҥ болго сүрэҕин тоҕо соодуйан тахсыаҕа диэтэ да үҥкүрүс гынан тимир үөрбэ буолан саастаах уодалайга сыбырыс гынан хаалла батастаан баатар итэччэни көрөн баран эргийбэт буолуо доо эмиэ үөрбэ буолан чэккэс гынаат уот самала далайга сыбырыс гынан хаалла улуу дьаалыны икки боотур икки өттүттэн киирэн дьөлүтэ түһүөлээн көмөлөөн бардылар

Ол кэмҥэ батастаан баатыр сындыыс курдук сырыыга устан кэлэн Дьуус Балык сиһин-үөһүн силэйэ көтөн тоҥ Боруос сүрэҕин тоҕо дьаайан ааста. Өр буолбата, өлбүт Дьуус Балык өрө дагдас гынан үллэн таҕыста. Аны дохсун долгун кытыыга бырахта. Биһиги киһибит бичиччэхтээн тиийэн сытыы кыбыһынан күтүр өстөөх күөрэлээбитинэн барда. Куобайын иһиттэ маан хабдьылаана хостоон ууга өрө барахпыта илибэйтинэн буолла. Дьоз балыгы ырытан-ырытан, куобаҕын иһиттэн үлтүрүтэ ыстаммыт үс-түөрт тиис кырамтатын буот эдьигэстээн ыллылар. Ону Батастаан Баатыр алгыс алҕаан баран, өрө бырахпыта сэргэ түһүүлэригэр тукубаан үс-түөрт тобулбахтыыр рабован тоһугураһа түстүлэр. Үөрүү үрдээтэ, уруй улаатта, Бары бу хатыырдар сынньанан-сынньанан сылвастылар, уоскуйа-уоскуйа уурастылар. Доҕотторо элбээбит Тукулам бу хатыырдара аллаах хайыһардарын аттыы минэн илин арҕаа элэс гыннылар. Маҥан хабдьылаан аалай мохсол буолан кэлбит сирин диэки көтөн кыһыкырай турда. Батыстаан баатыр Байбара маҕаасатын ыҥыран ылан Харалдьыттан көппүт хара улар курдук хоп гына миинэ кэбиһээт, алаһа дьиэм манан диэн атара дьоруоннан айаннатан барда. Өр өтөр гыммата күнүн сиргэ күй бараан дьиэтигэр тиийэн кэллэ. Дьиҥнээх уруу улахана дьасылҕанан оонньууну көрө оройуттан туттулар. Ол быыгар остуол уйарынан ас-үөл арааһы ас хаһыыччы тардылынна.

Сыдам уота сырсан сырабырайдылар. Ыраас кыластаах ылаан дьиэтэ, уустуга хаҥхалаан далаата, анна дьүөрэлии күн уота күүгүнүччү таҕанна, салгын ырааһа сайгыһыччы тарҕанна. Дьон норуот чуоҕуһан туран күн сирин күөмчүттэн өрүһүйдүҥ, кэнчээри ыччаппытын тэнийэр кэскиллээтиҥ, дьолбут торугурда! дии-дии төбүрүөннүү хамсаан оһуока эттилэр.